Voi ruk tiang tonnak kan ra ngei i remdaihnak kan ra ser i cu chungah ehmi si nih aa tingmi cu a rak kan kalpi mi cu kha khattelei CDF le zong ṭang lo, MDF le zong ṭang lo i kanmah le kanmah karlak ah buainak tu kha anmah nih zeitindah remdaihnak ka tuahpiak khawh hna lai ti khi Aa ting dingmi khi a si rua ti khi ka ruah. Sinatein thil a van tuah taktak tikah a tak in leṭuai in thil a van tuah tikah zeitindah bia zeitindah an lungthin um ti si ahcun CDF maratu nih hin Tuni hin MDF lei i fon ding in khin anmah tu nih khua a kan khamh piak. Cucu ka palh lai lo dah ka ti. Cu bantuk lungthin ngei in, cu bantuk lungthin ngei in Mara, Mara CDF le MDF karlak ah khin tlangtla in ramdeng ah ser khi a kan ti piak mi a si. Cucaah mah kan theih tik tikah zeikom si zongah a tamdeuh cu kan hnulei ka chim cang. MTC NDF pawl khi a tam deuh cu MEC member pawl an si ka ra timi ka si. A tam deuh cu. Cucaah nihin i Lai U Hma Chai timi pastor pa nih Zeitindah khuami ah anmah i anmah biaknak le stay-mi a van chuak i mah kong he pehtlai in a tanglei zeitindah khuami a ṭial ti si ahcun pastor pakhat a si. Cu pastor pa nih zeitindah khuami a ṭial ti si kan van chim hna lai. Mara le mara karah Remnak a du lomi cu CNA, CNF an si. Hi pawl hi Mara mipi nih an theithiam lo ee, an hngal kho lo ee tiah a ti. Cu chungah keimah nih leh ka duhmi cu CDF aiawh zong si lo i keimah hmu ning. E keimah nih leh ka duh vemi cu aw Marame pi nih an rang hngal lo e tiah ca a ṭialmi chungah khan amah pa zong nih hin CNA nih rem Remh a duh lo tiah a timi hi aa palmi hi a rak hnga ve lo hi te ti tu kha keimah nih ka hmuhning ka si ve. A ruang cu ka rak chim cangmar ah hawi zong i MTC MDF le sponsor vialte khi van tuak ahcun anmah bia lawng khi an ngai tikah Mindang i kan pawngkam i zeitindah bia an chim i Chinram chungah hin zeitindah kalpi an i tim i timi thawngpang ngai lo, bia zong ngai lo. Cu an duh lomi a si ahcun cun tahchunhnak keimah pumpak si sehlaw FTCMDF le keimah cu an kan huat rem cu mu. Ee, ka bia cu an ngai lai ti ka ruah lo. Natein keimah pumpak fa ka chim ahkhin an hnu zong ahkhin a bia ngai hna si timi khi ngai ve tawn hna si timi lungthin an nei lo. E keimah kan huaram ka an lam tak e ka ca ma ka ca va chia ko hna si mu. Ka chim duhmi cu amma pakhat khat in bia a van chim ahcun a hramtho i dong tiang an ngei i cu chung ahcun na hi a hman maw? Cu bia a chimmi chung ah hi question zeitindah ka lak ve lai timi hi lungthin an nei lo. Tu amah le mah tu ka thazaang ka ti lai cu an i pemi ka i pe ding si ko. Sihmanhsehlaw cu an i pemi chungah thil dik amhan mam han lo timi ah he khan mindang i an chimi chungah amhan le hman lo timi kan zoh ṭhan na ding ti lungthin kan nei lo. Cucaah atu ka zong i upa pawl zong khi anmah bia chung lo ka bia an hmu. Mindang i bia an chimmi kha an hman komi khi an hman lo ah an rua ve cang. Cucu an i palnak pakhat. Cucaah pastor pa zong nih Lai ufa chai timi pa nih pastor pa nih a chim ni ahcun mara le mara karlak ah remdaina hi a duh lomi cu CNA, CNF an si tiah Khawme ah ca ṭial. Cu Khawme ah ca a ṭialmi cu ka YouTube China zong ah khan tehte ka van laamter lai. Mara ca, Mara ca a rel thiammi nih cun nan, nan rel lai i aa fiang bu cu nan na fiang ko lai. Sinain ca Khawme a ṭialmi i aa Lai Ufa Chai timi nih khawm i a ṭialmi pastor a ṭialmi kha zitupa ka zitu chan ah zong kha ka lam te lai. Atu cu fung pakhat lawng si caah khan tihin piah ding khi uh, a ṭha lo caah khan atu ka ṭial live ka thlan ah ka ṭial lo fung chungah tu khan screenshot ka tuah i ma cu um. Cu ka chim duhnak cu Question keimah nih ka timi cu aw amah zong a pal ve hi ta pastor a si ko na tiin MEC pastor ma si ka thei lo a si ahcun MEC pastor a va si sual si ahcun aw amah pawl nih hin remdaihnak a kan tuahpi mi hi cu aa pal cang hi teh. Nupa caan ah hngah awk aa tlakmi pastor an si maw? timi ka lung a chuak. Asicuah question amah zong nih Mara hol tunai te ka chim cang i a duh ahcun mah kong he pehtlai a duh ahcun ka chawng sai kai cu ka ti. Ke keimah nih bahalnak phung ka tuah cang Mara ho in. Asicuah a ho khit dah Aho CNA nih khi dah Mara le Mara i remdaihnak i a um remdaihnak a duh lo ka duh lo tiah aho khi dah aho nih dah CNA le siseh CNF le aho nih aho dah a chimtu a si aho dah a chimtu a si cun a thei taktak maw Asiloah a si ahcun keimah nih remdaihnak an duh ruangah ka ti i sining nih a duh cangmi an si lai. Mah le mah ika a duh lo cemmi sining sining an si lai. Mipi zong cu kan si ve ko lai natein. A si ahcun tah ahodah a duh i ahodah a duh lo timi let ka van chim lai. Si ahcun Lai ufa chai nih CNA nih Mara le Mara karlak ah remdaihnak a duh lomi cu an marung ah a si. Mara mipi nih hihi an rang hal lo, an ra thai lo tiah khohme a ṭil. A si ahcun kan i tong lio ah remdaihnak kan ser lai, kan i tleini vialte kan i thlapiah hna lai tiah bia kan ra i ceih lio ah kan ra i tong lio ah khan MTCMDF lei nih kan chuah piak seh CA nih an ti i a fawi ngai in ka chim cang lai. An chuat taktak. CNA siseh CNF zong nih namma le namma nan rem khawh na ding ah cu kan chuat ko lai mira ram ah ral ung ti lo i kan chuat tak hna lai a kan ti i cu zeireu dah a chuak remdaihnak a du tuk ruangah le mara le mara Phunkhat te ah um hna sehla, i rem hna sehla phunkhat te um cang hna seh. Mara ram ah sac um ti lo caah anmah le anmah an mi remh khawh ahcun kan chuah ko hna lai tiah Mara ram ah kan chuah tak cu. Cu a kan chuah takmi an thei ko na tiin na hina zahan ai tia kha zahan o zahan kha khomei a ca ṭian. a si ahcun zeiruang dah sii nih a kan chuahter zeiruang dah sii nih a kan chuahter a ruang cu remnak namma le mara le mara nan rem khawhnak ding a si ahcun kan chuahter hna lai tiah a kan ti cangmi ka si cu acu amah nih amah nih CNA le CNF nih mara, mara le mara kalak ah remdei na a duh lomi cu amah hi an si mara chiukhat nih an thei lai lo tiah a ti ṭhan cu Amah le amah aa na nuk rih. Cucaah mara le mara karlak ah a kan rem khotu minung an um ti lo. Maramram ah. Pastor kan ti, atu nai ka chim cang. MEC pastor kan ti hna, MEC nih kan ti hna. Amah lila nih Remden ah a duh lomi cu amah an si tiah a kan ti cang cu. Cu amah le tu nih khin a kan a, a kan daw cang cu. CDF Mara nih hi MDF le i fawm seh tiah khua a kan kham pia cu. Zeitin kan i fawm thiam lai? Kan policy a khat lo cu. Rakap a domi le a do lomi kan policy aa dang cangmi cu zeitindah amah le cu kan i fawm thiam lai? i fonnak ding lam um lo. Kan policy aa dang. SAC a domi le a do lomi cu zeitindah kan i fom ko lai. CDF amara le MDF pawl cu zeitindah kan i fom thiam lai. Aa nai lo. I fonnak ding lam um lo. A si ahcun amah tu nih hin hmunkhat te ah SAC kan ral a si i kan do ṭin hna lai a kan ti i AA a chuak ahcun Phungkhat tiang kanmah le kanmah kan i tawlrel khawh ko cu. Mara le mara a rem a fawi te. An bia lila AA AA a a tut nihin ti a chual lo ruangah Peace Committee kan dil te mi a si. Atu zong i tong ṭhan hna u sih law keimah ruangah atu zong hi i tong ṭhan hna u si law zeidah kan caah sullam a ngei? A ngei lo cu. Zei ruangah dah a ngei lo tiah na chim khawh. A rung cu A donghnak kan i tong lio hrimhrim ah khan AA kan chuahpiak seh tiah thlan hi kan hha u kan ti le a kan ti le kan hna taktakmi a si. Anmah nih CNA chuah seh i rem khawhnak ding caah CNA chuah seh tiah CNA mararam a chuah taktak. Kanmah te CAA chuah seh tiah ni ti a chuah maw? Atu zong hi mah le mah i remnak ding caah minung pakhat nih khua kan khampi ṭhan hna selaw a phoisi pakhat nih Bia na lei maw? Tahchunhnak MEC lila kha va remnak kan serpi a ṭhang hna selaw kanmah le zeidah kan chim lai? Kannih cu nanmah nih AA chuah nanmah nih CNA chuah sena ka ti kan chuah cang. Mah kha chuah hmasa hna u law mah hnu ah kan o ṭhan u ti lawng a tang la. Chim di kan nei lo. Chim di kan nei lo. I remnak kong he petlai. Kei ka hmu ning, kei ka ruan ning. I tong hna u si le AA chuah maw? Chuah lo. A chuah lo je kan rem kho lo. A voi runak a dongnak kan i tong nak khan ma ka si ṭhan ko ma ka si peng ko lai cucu hodik hidah rem dei na a du lo nan thua bon tuah u cu atu nai pa ka chim mi lai ufa chai nih pastor pa nih CNA le CNF nih Mara le Mara kal ah remden ah a duh lo bikmi cu amma amma hi an si tiah a kan ti cu. CNA CNF pakhat ta Mara le Mara na ni remdi hi kan duh lo ti a hon tal a chimi an thei hnga. Maro cun Pathian chiti thumi a si lo ka ti na va thau thumi pastor puan si ka ti cu kai cu. A ruang cu zei? Vok cu khuachia cu vok chung a lukmi a si caah va tho an i thuh ruangah nihin tiang ca an ṭialmi a si cu. CNA le CNF hi nih Mara le Mara remdengnak i a duh lomi cu CNA le CNF an si tiah pastor pa nih khawme a ca- a ṭialmi cu Cuc cu pastor taktak an si hnga maw? Va tho thumi pastor pawl an si cu. CNA CNA fatah CNA le CNA fani hi hin voikhat ta mara le mara nan rem ding hi kan duh lo ti ahodah chin remdei na an duh tuk ruang ah ral a um lo na ti in mara ram ah an chuah cu aho hin dah a duh lo

Cucu bia zong cu thei ve hna u sih. MEC pastor pawl zong anmah bia chung lawnglawng khi bia an ngaih tikah a dang le bia khi an theimna ding lam um ti lo. Ka ka chim camara hol zong nih mu ka chimmi cu chezaw cu kha lungthu te a thu pen sia ke cun spare a charmi te khi zeitina ka ei piak khon hna lai ti lawng a bomi a si caah a ling a chua lo Cu ve bantukin Mara MTCMDF pawl khi anmah bia chung lawng an ngai tikah a dang bia an thei kho lo. Kanmah bia lei kanmah kan bia hi cun a hmanmi bia a si tiin lawng khi an i tlai i kanmah bia hlei cun midang bia khi ngei ding khi an i tim lomi a si. Cucu an palnak pakhat. Cucaah atu i Laihfa chai nih CNA a duh CNA pawl nih Mara le Mara remdain a duh lomi cu amma hi an si tiah a timi hi cu aa pal cikcek letui kan hmu ko cu ta a tak zong i kan hmu ko ahokhe da remdain na a duh lo hihi maw pastor te pun an rin an tuan hna za nai te zong zu isa thongtha chim leng ko kha Cu bantuk lungput a ngeimi pastor pawl MEC maw an si hnga ka thei lo, Baptist maw an si hnga ka thei lo a rianṭuannak. Mah pawl khi cu lelak awk aa tlak lo ka ti i ka dawi duh lo.

A herh ahcun zumhawktlak tein Pathian ri a ningcangpi a ṭuanmi khi cu upat ding an si, respect pe ding bak an si. Asinain a hman lomi a hman lo ti a kalpimi khi dotu ralṭha tein do ve nan hau. A firmi le misuhraw libia a thimi pawl khi cun do hrisik nan herh kan do hna lai. Hau paw. Pastor zakhat zong siseh, kei cu aho evangelist zong siseh, thil hmante a kal lomi popo cu ka do viar hna lai kei cu. Ahohmanh respect ka pe duh hna lo. Anmah pawl nain hngakchia te ding fel tein le nawlngei tein Pathian ṭihzah bu te a ummi pa hma respect pek awk a si. An nih cu fimthiam na in an thiam lai na tein an chung ah Pathian dawn an thei lo ahcun cunglei fimthiamnak kha cu respect pe ding si lo ka ti. Pastor ṭuan ding zong si lo. Cu khong men ah ca an van ṭial ko cu. Mara cheukhat nih hi nan thei an thei lai lo an ti. Amah zong a thei lai lo. A thei lomi bia a khong men ah ca ṭial. A thei lomi ah a hol. ahokhit dah CNA-CNF nih khin mara le mara kan nan rem ding cu kan duh lo e tiah ahokhit dah bia a chim bal remnak a kan duh a kan duh piak tuk rung ah mara ram a kan chuater cu kan hnu le ka chim cang kha a ngai te si cu an chuah ding hman si lo an chuah ding hna a si lo na tiin namma le nama nan rem khawna ding cu a poi lo

Amman bantuk i pastor an rian an ṭuan ruangah khin Mara ram ah khi a kan ṭhu cicek cu. A voi thum na i el a voi thum na kan i tong lio zo i el long te si. I so cia na long te i tong ma si. Na hin na hin theng te zong a catiat bak kan hmu cang mi evidence ṭha te kan ngei cang mi. Amah pawl lula nih pastor rian an ṭuan i amah pawl lula nih Mara CDF le MDF kar lakah rian an ṭuan a tiin ding tein kal si loin khatalei in i kuai. Khatalei in CDF maratu nih MDF le iPhone seti a kan tlaih cu an thua hi anmah bantuk i kan zakhat zakhat kan fim lo zongah zakhat a songria cu anmah tluk kan si ve khatalei ka tlai hna si a ki cun an thai kho la kan hleng kho ko hna la kan ti mi an ruan ni si lo Zei ruahnak dah kan nei ve? Kan thua kan nei ve. Khua tuah, khua tuah khuna zaw kan nei ve ko cu. Cu a kan hlen. Nihin ah, muina tatak mara ram ah muina a von chuah cang. I tha na le i kah na a von chuah tatak. Nihin ni August thla chungah zong seh July thla chung July le August thla chungah ikana le ikana zong tampi van chuah. A thimi mara, thapu mi mara, kan ni do nam hum ha zong mara asi. Vale vale pim hai man khap lo ding bak si. Ning angai ti te ning zang ding si. A hau ruang ah dah si.

Libya a chimtu an ma kaa lawng i tawlrel khattelei maw an kuai ṭhan. Zeitindah cucu remnak cu an ser khawh lai? Atu ahohmah nih Mara India Mara pa upa pu hi cu kan i chung lio zongah kei cu Mara le Mara karlak ah hin aho khi dah remnak a kan ser piak lai timi minung an um ti lo. A ruang cu zei? India Mara zong nih khin nupa chan ah kan i hmumi, kan i ṭihzahmi Mara India pawl zong khin nanmah nih hmuhma van la tuah u law MEC MEC nih hmuhma van la lo in nanmah tu nih van la tuah u law ka ti hna kei cu. Zeitindah remnak na kan siapiak lai van kan chim tuah u. Kan ti hna. E, bachami, mi sathuk cangmi Mi sa nan van thu lai le nannih cu nan tlam a tling lai na ti i anmah lei khi an tlam tling lai lo caah an tuah kho lai lo i a tuah cu an tuah duh lai lo i hi bantuk hihi kan ruarung ah hin remdaihnak hi kan i la kho lo kin la zong khi kan i tim lo a kan timi si cu India mara po ne an phim ve cu ta an tuah ve cu ta Minseng i thup cangmi le biachah cami pawl khi ahodah a zulh timi khi India Mara bu nih tu cu nikhat hnu nikhat keimah nih Mara hawi te ka van chim thluahmah i Lai hawi he Mara hawi kan van chim thluahmah an thei an thei thluahmah an i fiang thluahmah. Van tuah u law zahan zong ah khan ika na zong ah ka mu ni kul le ni thum August thla kan ika lio ah khan zeitin MDF pawl nih anmah le Libya an chim an chim ṭhan ti si a si KIA minung pahra an i tel le an ti cu mi cheukhat nih maka an zung cu India mara pawl nih maw mi cheukhat ka ti cu mi cheukhat nih an zung cu em man ravia te an tha di lai te ma ravia te an tha di lai te KIA ti an pe mara ram ah a ra cang cu minung pahra an ra ca cu tiah India mara pawl zong nih cun an zung ve hna cu thate kan i chom taktak tikah thia e zeitin dah mara ram ah a ke in na ra kho lai aa nai lo aa nai hrim lo A kan bawm hrimhrim lo. Mah bantuk nan zum ka ti le kan zum lo. An ti. Nan zum lomi cu ka hal hau u ka ti ko. A si kho lomi bia si ka ti. Amah le zong nih e, e, e, atu tiang khi mu atu tiang khi an li ning an li ning ka chim hna lai mu. MTC MDF pawl nih e, e, e a tel bal lo tiah India mara sin an chim cu. an chim i India mi ralbawi nih van kan evidence na ngei maw kan nei kan nei evidence ṭha te kan nei van kan kua ka kua hna an zau oh let's go hite ka kua hna an i tel tel lo ka kuat hna a dong na zei tina ka ti ti sia cun mam han tle kan kuat long a za lo nan du a cun Lailenpi ah va kal u. Ṭhabongpi ah va kal u. Teiki ah va kal u. AA nih a ṭhu lai. Cucun a kan zum lo cu laksen a ngei lo cu kan kuan hna lai. Va zo u. Lailenpi ah va kal tu u. AA pa a ṭhu lai. Cu pinah zahan nai te zahan i kan i kah lio ah khan hma a pu mi saya an phan pi lio ah khan mara pawl cu an ming te an i an an min an i chim khawh an chuahnak an an chim khawh e pa cu it le na min an ti zongah mara huan an ti zongah a thai ti lo mizo huan chawn zongah a thai ti lo cu mara pa an ba hi hi aming te a ho thla si an ti le mara pa zong e pa aming a thai lo kha a thai lo ke mane ka tim cha a thai lo mi chu mara le mara chu kan i thai pa di a phui pakhat kan kan thei cu kan thei mi chung ah cun zei ro dah Vietnam hna le an le kho lo hual a thei lu cu te hual thei lu mi cu a hu da si lai ti nan zum mara pa cu mara si a cu mara hu ta thei lai zakhan zakha a fiang cu mara pa ni a fiang lai na te e e pa cu mara hu a thei lo cha a fiang lo cucu e ya te ma te lo pha pu mu pu le cha to ko cha ka te hna la an ban to te ko oh si ko lai si ko lai an ban ti than chu ka chim du mi chu ma te tian an zo na tiang le sizung an kai na tia zong khi ka ka thei ta tak mi si cha ka hal na oh asita ko ma liu kha te am ha mi si kan hal ko akan le kho lo an van ka ti cham cu ke ka chim duhmi cu zei aa aa tel le aa tel lo ti an li bia an chimi paw kha nihna atak in an hmu ko cu evidence ṭha te ka phangthla ka kuan hna na kan zum lo ahcun lailan pia va kal u fabong pi zong va kal u tia ṭha tein ka chim hna india marapo nih india marapo kha kan i chommi pa he khan Lansen an ngei lo cu kan kuan hna lai i AA hi MDF le MDF le a dir ma dir lo. AA aa tel men tel lo. Mara ram ah aa tel men tel lo. Nan khuaisen hal mi hi nan kan zum lo ahcun lase kan kuan hna lai i va kal tua u. Lailenpi ah va kal u. Fabong zong va kal u. Teiku zong va kal tua u. AA a um lo um lo. Salai Ciuma nih bia ka cimi hi a hmanmi lawngte ka chim lai. A ruang cu zei? Amah sin le bia ka theimi a si ka ka rat ti lengmang mi a si. Ka theimi bak ka si. Sizung va zeizat dah an phan timi khi ka thei. Mate tian cu ka thei caah ka chim ngami a si tiah India Mara pawl sinah ṭha tein ka chim. Mah hnu lawng ah cu amah cu an lung an i fian i Atu tiang zong khi kei cu record i kan nai ko. Kan i chawnhnak zong atu tiang zong record i kan nai ko. Ka chim duhmi cu amah MTC MDF pawl nih India Mara pawl khi heh an hlen hna cu. An hlen hna cu. Biatak te si. KIA an i tel ti ah a hlentu pa cu India India Mara an si cu. India Mara nih an zum an mi cheukhat nih an zum cu. Ka va ṭhat i ka van hrifial hnu lawng ah an i phiang i zeitindah KIA nih cun KIA nih cun kanmah CDF cu kan bawm lai aa hla tukmi si cu cucu NDF pun an thlen hna cu India marapo sinatein na lung a dong maw a dong lo nikhat nu nikhat ka chim thluama ve te lai i ka na bia hi kan ra ngai ve ko an ti caah ka bia hi an ra ngai ve te lai i ka chim thluama ve te lai i an i phian chi ching lai i ni phai le ah cu MDF pawl he ahohmanh nih an dirpi lonak ding ah ṭha bia ka chim ṭhan te lai. A tam dih bia ka chim te lai ka timi a si. Zahan nai te bia ka chim mi hmanh minung pathum pali an ni fian cang. Rat ṭha te nan duh ahcun i elnak um lo tein ka chawn u. Messenger zong ka chawn u. Bia kan in ruah hna lai. MTCMD fakong le CDF maral kan policy thei nan duh taktak ahcun rak ka chawn u. Amma policy zong ṭha tein Mi chikkhuan hna i sponsor a pe sawsawh mi chikkhuan hna i MTC MDF an policy ka thei dio cang lai ka tim a ruang cu an policy siseh sa chuan ni chomi e pu he sa cho cho ni na ting chatlap ka nei in nihin te ka ka chia ko ma te tiang ka thei rung ra that in ke chu bia ka chim cucaah alai Lai U timi ah Lai U Phachai timi pastor pa nih CNA nih hi CNA nih Mara le Mara remnak a duh lomi an si tiah ca a ṭialmi khawme a ṭialmi kha pastor a si zahan ai te zong US ah a phan i thawngṭha bia zong a chim ko. Mi cheukhat nih cun an ra thai lo tiah Mara mi cheukhat nih hihi CNA hi an rat thai lo. CNA le CNA fin nih hin Mara le Mara remnak a duh lomi cu anmah hi an si a rat timi khongme ca a ṭianmi kha nihin ah share kan duh hna. Leṭo i kan zo hna lai. Leṭo i bahal na ka tuah hna. A ho khi dah a duh lo va kan chim seh. CNA nih mara le mara nan i rem na ding caah cu tiah a kan ti i remnak a duh tukmi hi CNA an si remnak a duh taktakmi cu CNA an si kanmah le kanmah i ka an duh hrim lo mepi zong nih kan duh lo kanmah CDF mara zong nih kan duh lo cu kan duh lo bimi le CNA CNF zong nih a duh lomi pi cu atu lai ufa chaimi cu pastor pa nih cun vathau thumi pastor pa nih cun kai cu a thi mo cu vathau a ka ka thumi cu na ka hmu mo ti ka hmu lo sina tin ka tua tika pathian ti thumi ni cun hi ting an um lai lo hi ting bia an chim lai lo tia ka ruwa ca vathau thumi pastor nih cun mai bia an chim chang ko te tia ke man ka hmu pu chi mi ka se e ma ro ca amba ni me ti bia a chim ru nga khin Met Mara mitcheu kha nih a tang kho men timi. "Ei Pastor pa, Mara hual cu aa dei kaw, aa dei kaw Pastor pa, aa dei kaw. A hman ngai Pastor pa, a hman ngai. Na chim i a hman ngai. A man hei ti cu. Mitcheu kha nu amah pawl lula ning i mi lung a vai vua ter cu. Cucaah nihin hi nihin tiah kan hmumi hi Mara le Mara idohnak a ruang bik hi cu MEC phu an si timi ti kha MEC pastor pawl nih an si lai ti hi kei cu ka pu chih cangmi a si. Remdain azang kan tuah ah kan ser piak kho lo. Pastor cu kan si an ti. Cucaah ti cu Mara ram ah ka lungdong lo natein nikhat nikhat cu kan rem ṭhan te lai. Asinain atu ning tein kan kal si ah le atu ning tein NEC pastor pawl nih mah ti khua an khar i an kal si ah ka cu ti cu ka zum tin halo ka ti mi tu ka si. Okay, mah ka tlong pa te hrom kan van duh mi hna si. Ah mah pawl kha Salai Cima evidence na nei maw? a ṭial taktak maw ti nan thei duh si le ka kuat u a hmanthlak kan kuat hna lai ca a ṭialmi te mara ca si nan ni phiang hama de ka phiang ko le a timi nan ka kan kuat hna lai e youtube zong ah ka va lam te ka lam te than lai timi te kham van chim ka duhmi se kai si se ka chan kan nei ti lo cha khang zong fana ti ma ve ka si lo hai le ya